Isin irraa turuu kiyyaaf maqaa Rabbiitiin dhiifama isin gaafadha. Dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa sagantaa lamatu jira. Sagantaan tokko shaashamannee sagantaa guddaa akka magaalaatti qophaa'ee jira. Sababa sagantaa keessan kana dhaqqabuutiif sagantaa san dhiisee dhufe. Warri Nageellee asiin durallee guyyaa tokko sagantaa wahii affeeramnee isintu waraqarra katabe malee Rabbiin katabee hin jiru saniif hafne. Ammoo lama akka natti hin taaneef sagantaa san ofirraa dhiisee tana waajiba godhee dhufe. Dhiifama qofaa miti wareegamallee isiniif godheef jechuu barbaade. Obboleessi keenya saahibni kiyyaa ka waggaa dheeraa irraa waliin jirru Abdussalaam maqaa isaa abbaa caala arsiidhaan beekama Abdussalaam arsii jedhama. Waggaa gara jahaa natti fakkaata hariiroon keenya ka waliin jiru achirraa takkaa wajji addaan cinnee hin beeknu. Waan hojjatuu fi waan dalagu hunda keessatti naan mari'atuu, walitti dhufnee wajjiin taa'uu akkasuma saahiba isaa munshida sagalee Nuural Hudaa jechuu dandeessan Jamaal Mangistuu jara lamaaniif jarri kun jara ijoollee dha yoo fuula keessa laalan gumaataa fi gumaachi jarri ummata Islaamaa bal'aa bahaa seensa jiruuf godhaa jiran keessatti ummata Oromootiif sagalee miidiyaawwanii bareechuu rakkataaf sagalee ta'uu, baankilee ummata Islaamaa akka qalbii hawaasa Islaamaa seentu sagalee ta'uu fi gumaata hedduu dalagan gara diinagdeetiinis, gara miidiyaatiinis, gara da'waatiinis. Gariin sagalee qabu kana muuziqaa itti tumee haraama itti cafaallaqee of harkaa balleesse, jarri immoo hadiisa Rasuula Rabbiitiin sallallaahu aleyhi wa sallam bareechanii, Qur'aanaan dheengi'anii bareechanii,

Wanti nashiidaa yaada gargaraa godhe nashiidaa nashiidatu gargara. Ilaalcha namni nashiidaa qabu wanti gargar godhe nashiidatu gargara waan ta'eef. Nashiidaan har'a kiisa keenya guutaa jiru, mana keenya keessa guutaa jiru, nashiidaan bilookii hunda keessaa iyyaa jiru ta Rabbii fi Rasuulli Rabbiin qeeballe sani. Yoo akkana jedhu tam akka jedhu deemu ni beektan. Hin beektanimi? Nashiidaa tam akka hin jedhaa jiru. Biyya keenya keessatti dhimmi aartiidhaan wal qabatu, dhimmi walaloodhaan wal qabatu waan har'aatii miti waan waggaa dhibba sagal irraa barraa'ee lafa jiru. Waggaa dhibba sagal irraa barraa'ee lafa jiru. Biyyi Itoophiyaa keessatti biyyi Oromiyaa taarika waggaa 1000 olii Islaamummaa keessaa qaba. Fakkeenyaaf Gadaa Umar Ibnul Khaxxaab, Umar Madiinarraa ummata fira Khaalid ibnul Waliid Oromiyaatti erge. Gadaa Umar ibn Khaxxaab keessa Banii Makzuum daaw'aa babal'isaa jedhee gara biyya kanaa erge. Warri Banii Makzuum gadaa Umar ibn Khaxxaab keessa dhufanii shawaa qubatan. Waggaa kuma tokkoo fi dhibba afuriif jechuudha. dhufanii shawaa qubatan. Shawaa naannoo bakka amma gaara Onxooxxoo jedhan gaara beekamaa iddoo san qubatan iddoon sun akka warri seenaa himuutti lallaah jedhamuun beekama waggaa kuma tokko dura shawaa. Mamaalika Islaamaa yookiin Sulxaanetii torban Itoophiyaa keessaa jedhamee taarika keessatti beekama. Ummata Shawaa yeroo jalqabaatiif ummanni Shawaa mootummaa ummata Arabaa ummata Banii Makzuum wajjin wal ta'anii mootummaa yeroo san biyya kana cabsee of jala deebisee amantii birootiin biyya kana balleessuu jiru fuuldura dhaabbachuuf mootummaa hundeeffatan. Mamlakatu Shawal Islaamiyyaa taarika keessatti beekamaadha. Mootummaa Islaamaa ta Shawaa ta jedhamtu beekamtu. Daamat arbacata quruun walitti dhaabdee waggaa dhibba afur osoo adda hin citin hijiraa Rasuula Rabbii irraa sallallahu alayhi wa sallam waggaa dhibba lamaa fi saddeettamii lama yookiin saddeettamii sadi jiddurraa jalqabee

Waggaa 749 dura du'e. Abbaan kitaaba kana barreesse ka waa'ee Shawaa, waa'ee Baalee, waa'ee Sirkaa haasawu, waa'ee Sidaamoo, Mamlakatu Sidaamoo Al-Islaamiyyaa, Mamlakatu Hadiyya Al-Islaamiyyaa, Hadiyyaan kophaa isitti mootummaan turte, Sirka waggaa 200, Sirkaa ni beeytanimi? Mee namni Sirkaan beeytan? Beeytan jechuun dhayxan jechuu miti, namni dhageettanii jirtan. Sirka eessatti argamti? Arsii bahaa laga kamtu jala yaa'a? Lagni isii jala yaa'u laga kami? Isii fi Baaleen ka adda muru laga Waabeeti. Ibnu Fadlullaahil Umariin fira Umar ibnul Khaxxaabi. hortee Umar ibn Khaxxaabitti gala. Seenaa kana ka barreesse isa sani. Sirka mootummaadhaan kophaa isiitti bal'inni isii guyyaa jaha deemsisa, dheerinni isii guyyaa sadi deemsisa jedhee dubbate. Waraanni sirka kophatti qabdu, sirka, waraana kuma sadi kophatti qabdedha ka faradoo. Baale waggaa dhibba sagal dura waraana faradoo ka fardaan socho'u qofa jechu kuma kudha saddeet qabdi. Mamlakaan Hadiyyaan har'a amantii birootiin guututti jijjiirame kun waraana kophatti kuma afurtamii saddeet qaba. Sidaamoon waggaa dhibba saddeet dura namni amantaa biroo tokko keessa hin jiru Islaama malee. Kana Ibnu Fadlullaahi Lomarii

Mamaalika kana maqaa osoo hin dhahin torban biyyoota Habashaa keessatti mootummaa quwwaa qabu jechuun dubbatee bira kute. Warri taarika kana hime laal warra waggaa dhibba jaha dura, garii waggaa dhibba saddeet dura, garii waggaa dhibba sagal dura du'e. Ummanni is Oromoo alaaqaan yookiin hariiroon inni Islaamummaan qabu Waa waggaa dhibba lama asiitii miti amma taarika Oromoo wayita kaasee haasawu namni Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Muhammad Gadaa Qaalluu yoo fagaatee fagaate waggaa dhibba lama bira hin tahu taarika Oromoo kaasuu yoo itti dubbatu namni. Garuu ummanni kun ummanni Oromoo Oromoodhaan hin beekamu maqaa Gaallaa jedhamuun barraa'e kitaaba hunda keessatti Gaallaa jechuun barraa'e. Hatta warri Arabaa taarika barreesse illee uummata Gaallaa jedhamutu qubata jedhee dubbate Oromiyaa keessa. Laga Waabee har'a taarika isaa uma dhihoo namni sehu waggaa dhibba saddeet dura Ibnu Fadlullahi Umariin laga Waabee Baalee fi Sirkaan adda kuta jedhee laga Waabee irraa dubbate Waabee Shabalee. Baalee waggaa dhibba sagal dura jirbii oomishee gaabii hojjatee Suuriyatti ergaa ture Falasxiinitti. Waggaa meeqa dura isiniin jedhe? Waggaa dhibba sagal dura. Qabxii kana wanni an kaaseef taarika isinitti himu qofaafi miti. Alaaqaan hariiroon islaamummaaf hojjetuu, islaamummaa wajjin dhaabbatuu, islaamaaf gumaata kennuun Oromoon qabu. Abdusalaam haa galatoomu qabxii waa'ee Seenaan keenya kaleessa eessa ture jedhu keessatti nashiidaawwan hedduu hojjete qaba. Eessaa akkin akkasi dubbisee argate hin beeku. Kaleessa keenya wayita inni faarsu, kaleessa keenya wayita inni qoqqotee dubbatu garaa na nyaate Abdusalaam Arsii. Nashiidaallee yoo hojjatamte dogongorri tokko osoo khayrii fakkaatu dogongorri tokko rasuuluma qofa faarsuun rabbiin dhiifnee jalqabu ka faarfamuu qabu eenyu ka faarfamuun haqa qabu mee amma nashiidaa rabbiin faarsitu naa fidaa Jirti. Wanni nashiidaa baasu hundi Rasuula faarsa. Rasuula faarsuun kabaja itti godhuun lituwaqqiruuhu Rasu- Rabbitu dubbate akka kabajjanii sadarkaa itti gootaniif jedhee Rabbi nu ajajee jira Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam. Waa wal naman gaafachiisu kun. Garuu jalqabni eessa? Nashiidaa dhaamamtu keessa nashiidaa waa dhaamsitu osoo hin taane ta waa dhaamtu. Nashiidaa nama dabaltu malee ta nama teessiftu nashiidaa nama gariin hedduun hojjetamtu biyya adda addaa keessa deemnu arginu nashiidaa hojirraa si teessiftu nashiidaa abdii si gootee sima du'aa reeffa deemu kana goota si fakkeessitee gootuma fakkaatee duniyaarra deema nama du'a ammaan reeffa keessa deemu kun kam huccuu uffatee deemu kun la kaleessa keenya tan yaadachiiftu osoo hin taane tan dhuka lafee keessaa qabdu tan foon lafee gubbaa qabdu isiisan ummata islaamaati gumaachu jirani obboleessa kiyyaa guyyaa har'aan guyyaa keeti baga gammaddee baga rabbi tanaan si gahe amma illee rabbiin sadarkaa isaa haa dabalu warri nageellee arsii sagantaa qabaa narraa nafinaa jedhee isin yaamee awwaachuu keessaniif ummata akkana of duubatti waan abdatuuf namni waa hojjeta gaafa ummata of duubaan qabne namni of duuba mil'atee nam of duubaa dhabe namni of dura deemuu hin danda'u Baga eenyummaa keessanillee garsiiftanii nuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Sa'aatii salaataa wajjin waan wal qabateef laftillee ramadaana nu boochifte imimmaan san nurraa haqu rabbi nu haa taasisu. Biyya Itoophiyaa biyya keessa jirru tana nageenya isii kan harkaa laaqame kana tasgabbi itti roobee tasgabbeessee nagaya hawwine sanitti nu deebisu rabbi nu haa taasisu. Ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.